Кытылыгары кумаҕы таһыйа Курустук суохтаҥын Үтүө күнүнэн Бэйи бу Чурапчыга аадырбы осколобут Дмитрий Петрович Коркин аттан спортивный музей кэлэн турабыт. Ону бүгүн биһи бу хахалар олох киэн тутта уобутун аһа тустуутун легендэтин хакаачаһыт туна саанан аналлаах передача оҥоруохпун баҕарабын бу иван шишкой журналист спорт тугун барытын билэр особенно тустууну ол былаана бу бэйэтигэр бу хакаачыны

Оттон Аҕаай Чахрабанныгыттан үһү, олар Вячеслав Карпов союз чемпиона буолан көппүтэр алта уон биэс сыллаахха ону буруолаах тустан баран нэһиилэ биир очконан кыайар. Оттон дьэ уолаттар Сөүрээнэ кини хакааттыйан шиба аат бэрпиттэр. Эп онон булан мен хакааччы бииргэ өрөмүк боламмын бу киниэхэ анаамын ахтыы оҥорбутум бу кинигэ кэпсээҥҥэ сылдьыа диэн ону биһи бу хакааччыгын дьэ бииргэ үөрэнэр дьарыктан оҕолор бу түспүппүт да баар.

Иккитинчи сылга Николай Ильичевна Захаров тыыннааҕы олор хэттуун сааһын туолар күнүмүрдээх күнэ-дьыла буолуохтаах этэ. Ону хомойуох иһин бу эдэр сааһыгар баара-суоҕа күүбүй сааһыгар биир кэккэбиттэн оһолго түбэһэн суорума ылламмыта. Николай Хакарап, Дмитрий Петрович Коркин биир бастыҥ үөрэнээччитэ буолан Амматтан кэлбитэ. Амматтан кэлэригэр Хатыҥыр баҕайы бааһынай көрүҥнээх уол кэлбитэ. Радий Галяттан онтон бэйэтин кыанар оҕо кэлбитэ биллэр этэ. Ол курдук оскуола туппар, мээчик оонньуутугар, атах оонньуутугар барытыгар дэгиттэр талааннаан көрдөрөн. Ону тустууга дэгиттэр туспа, бэйэтэ тустар истииллээх туппутун ыыппат үрдээх тэтиэнэх буолан кэлбитин сыраады уолаттар дьарыктанар уолаттар сыраады сосуйдаабыттара чулурга аллара оскуолаҕа ити Вячеслав Карпов, Сергей Дыркин, Бүтүр Жирков, Бүтүр Макаров курдук куоркун арыйда эттээх-иҥнээх тустан эрэр уолаттара Бааллар этэ. Ону кытта аһара да кини кэлээт даҕаны бэйэтин кинилэр кэккэлэригэр турарын биллэрэн, ууну илиитэ-таҕа кытаанаҕын билэн, син биир буоларын курдук хаһан баара бастыҥнар оттолоругар киирэн сиҥнэн барбыта. Мин Захаров Николай Семенович бу Чурапчыга алта уон биэс сыллаахха кэлиэҕиттэн били тустуук табаарысардаах холобур Карпов Слабык Арманов Лабык Бары бииргэ үөрэнэн хаамай дьоттон эдэр күөгэр көмүтүөр онно кини кэлбитэ. Кэллэ кэлээт кини үрдээх даанайдаах киһи быһыытынан олох спорка бары өттүнэн дэгэттэр курдук этэ. Иннэнэн бэккэ боскутболлуур, бэккэ лүөккайдыыр, сүүрэр спорт бары көрүҥэр баскетбол буоллун мячик буоллун наһаа туох этэ сыстаҕас этэ ол быһыытынан тустарыгар даҕаны үрдээх эмискэ үчүгэй баатык тахсыбыта кини тустара мин көрөрбүнэн төһө төгүл күүстээх спортсмен буоллун Төрүт уол уопуттаах киһи буоллум. Кини онно дьэ контурдаан, өссө үчүгэйдик аһыллан, алдьархай үчүгэйдик олох куруук кинини үөһэ кыайыылаах тахсар буолар этэ. Биһиттэн эдэр ааспытыгар доҕордоһоммут оннук бары бииргэ сылдьыбыппыт. Бу алта уон тоҕус сыл буолла миэхэ ровно карпа халаабык төрөөбүт күнүгэр муус устар алтыс чыыһылатыгар саас туохтанырыктаа чөкүҥҥэ алта уон тоҕус сыллаахым бииргэ сылдьаммыт онно кини миэхэ блокунуутуттан туох Урут хуруйан оту бу эҕэ туох курдук хуруйан хаалларбыта баар. Ону бу кэриэстээн илдьэ сылдьабын. Бу муус устара алтыс сыыһалата алта уон тоҕус сыллаахха онно буддуһуруйбут. Доҕорум Миша бу курдук тиэмпэҕин түһэримэ диэбит. Бут сырда как есть Николай Сахаров диэн. Ону бу кэриэстээммин бу баччааҥҥыл уола уктан күөспэр илдьэ сылдьабын. Уонна кини куруук миэхэ эдэр оччотооҕу Мүсүнүнэн тыыннаах сүрэхпэр. Бу быйыл сэттэ уон сааһын туоларынан музей тэрийэн эрэбит диэбиттэрэ. Аммаҕа онно кэлэ сылдьыбыта балта убайа Болуодьалыын эмиэ бииргэ сылдьан эдэр били кэммитигэр бииргэ табаарыстаһа сылдьыппыт. Онон бу саха биир бастыҥ тустууга чаҕылхай тустууга Табаарыстана садьыыппынан киэн туттабын уонна астынабын. Мин кинилэр кылаастары, Хахачалаах кылаастарыгар кылассуруук этим. Оттон баспытааталынан быллаана Габышев Егор Иннокентьевич Эрдэ тохсуска үөрэнэллэрэ ырыамы үлэлээбит этэ, инньэ гынан кини оҕолорун олох биирдии билэр этэ. Ол сыл аллара Чурапчыга үөрэнэн бараннар биһиэхэ атахханнар манна физкультурнай спортивнай оскуола аһыллыбыта онно тахан онус кылаас буолбуттара Уонна кинилэр бастаан антах-тохсуска үөрэнэн, үтүөх-батаах оҕус улахан усулуобуйата сылдьыбыт этилэр. Оттон биһиэхэ атахханнар оскуола онус кылааһа буолан, хайта эрэ наһаа үөрэн-көтөн, түмсэн үөрэммиттэрэ. Уонна бэйэлэрэ даҕаны наһаа дьоҕурдаах, тустууга олус дьоҕурдаах оҕолор мустаннар үөрэнэннэр, наһаа көхтөөхтүк, үчүгэйдик сылдьыбыттара. Хахаачча үөрэҕэр тох курдук отто тэтэ бары даҕаны наһаа кыһаллар этилэр үөрэх үөрэҕи уонна спорду олох тэҥҥэ туппуттара Дмитрий Петрович барахсан оҕолоругар супту ону этэрэ олох үөрэххитин һин биир тэҥҥэ тутаҕыт диэн инньэ гынан биһиэхэ учууталларга үчүгэй этэ уонна Сахаатча олох саҥата-иҥэтэ уохидда чоп тоҥолуччу көрбүт да киһи эрэ кэрэхсиир оҕото этэ ону биһи наһаа үчүгэйдик саныыр этибит кинини уонна оҕолоро наһаа ытыктыыр этилэр курэхтэһэ бардахтарына дьэ оҕолор хахаачча ытаччатын дьэ араараллара уустук буолуо ээ оо дьэ хахаачча кыайан кэллэ дии-дии кэпсэтирэтлэр ону мин ыйытар этим оҕот кини илиитэ кытаанахтуу диэтэхпинэ манна биһи кылааска кини илиитин араарар оҕо уһуох диэн кэпсиир этилэр инньэ гынаннар хахаачча Уопсайынан, ытыктабылы адьас оҕолорго кытта ылар этэ. Оннук сыдьаахтаабыта уонна дьэ ол үөтэ-хообакка биһиги олох оҕо сылдьан өлөн хаалаахтаабытыттан хомойон наһаа аһыйабыт.

Петр Старостин уонна да атыттар. Олорбу именнэ Виктор Шкоркин плячер боланнар республика раз тунуктарыттан кэлэннэр бу оҕолор үүнэн сайдан үгүс элбэх ситиһини хитиспиттирэ саха атын хевеске хойус аан дойду олимпийскэ түһүгэрге ааттаппыттара Биллэрин курдук, биһиги оскуола выпускнига Роман Михайлович Дмитриев бу сахааччыны кытта олох ыкса сибээстээхтик уонна доҕор атас быһыытынан үөрэн бииргэ үөрэммиттэрин дьон-сэргэ астына уонна бэйэтэ даҕаны баар кэмигэр сүрдэ-сүрдэ ахтан аһарар. Түгэнинэн туһанан бу Николай Семенович Хакачча юбилейынан Дмитрий Шкоркин аатынан Чурапчытааҕы республиканскай спортивно-теннар школа коллективын, профкомун, оскуола администрациятын ааттан бу үбүлүөйүнэн ититик исиник эҕэрдэлиибин көҥүллээн. Баҕарабын үлэҕитигэр ситиһиини, туох бар бары үчүгэй.